Kimler gelipdir? Bir minut.
Salowmalikim diýip Fury fan hoş geldiň Rahmet Fury fan Hemra Moderator online Begguş Hoş geldiňiz hemmäňiz Günaýdyn günaýdyn Hoş bulduk. Günaýdyn Seri seni bekledim uýumaýyn dedim diýip Krasawçik spasiba Gülüş Sanem Hoş geldiň hoş geldiň sapa getirdiň Garaşýaňyzmy Mugt nädip roýal pass açmaly görjekmi. Muhtaç
Sagat bärde bäş Türkmenistanda. Ýedidir.
Ýedimi? TMda ýedidir.
Haha. Bilin men bärdäki internetleri öçürmesem galdyrjak ýa bolupdy. Full HD. Full HD görüp bileňiz ýigitler. Şu wagt gyzlar. Full HD görüp bilýäňiz. Soňky on bäş sekunt. Nekgoş çykyp täzeden gireýinmi?

Ýapaýyly ýapaýyly ýapaly oýny ýapyp täzeden açmasak zat bolaýyplar. Görkezme täzelikleri zatlary görkezmeda. Bam bam bam bam. Ýok berje häzir. Kimler garaşdy? Kimler garaşdy? Kimler garaşdy? Royal Pass-a maňa maňa garaşanlar bar. Spasiba.
Gowja zatlar geläýjek ýaly-a da olar. Ýüz ýüzläldi ýaman.

Zada eşiňden nädip mut açyp bolýady indi şunýaly diýip mut birini alyp bilýäň diýip aýdýan. Geldi.
Aha. Repeni görelim onda. Ana. Bismillah, bismillah.
Bas. Eýleki zat gelmedi. Royal Pass'a gireli. Meh.

Ýakynda şu täze modam gelendir. Kiçijik adam bolup bileňiz. Maňa slişkim gaty gelip dur onuň sesleri. Peseldeýin da. Bu videony tam gördüňiz köpüňiz dogry. Deme dire travers aç diye travers. Açalım. Eee. Royal Pass. Açyp soň görelim-ä. Niki. Fark edermi?
Näçelik açýas? Alty ýüzlük açarys.
Alty ýüzlük açyp kyrk ellige getirersiň diýip düş. Boldy.
Karoçi şu ýerdäki zat bar ine şu näme şu? Güncelleme däl, güncelleme däl. Görkez abi görkez. Repetim, repetimem däl. Gitdima ýo? Bar taş daýza.
Üç adam karoçe çagyrsaň bäş ýüz ýetmiş dan alýaň roýal pas gelmänkä edilipdi po moýmy we şonda men alypdym kullan diýeleni gördüňizda bir roýal pas açyp bilýän ili müň iki ýüz UC berip mugt açyp bilýän no need no need no need tak bir roýal pasymyzy bissimillah sipile diýip açaly ööş bolar bolmaz zatlar ýazyklar. Muda çile göreňizmi?
Aha, mugt şeýdip açmaly mugt.
Ee, al al.
Birinji eşik aldylar. Aha. Aha. Meret geliyor. Meret, Meret. Alo ses tamam. Meret e, Discord el Discord'a. Ses tamam ses. Discord el Meret Discord'a.
Ses tamam. Aa Seret a hoş hoş. Üç olup açsaň arzan bolýa şony aýtjak boldum la. Açdym açdym gel diskorda gel. A üç olup diýjek boldum bolýa bolýa. Gynaydyn.
Şo aýdanyňy etdim da Meret. Şo aýdanyny etdim ondan soň karoçe royal pasymyzy açdyk. Indi ştaýk geleli dany. Bolýa al al hökmany şuratda al şuny de bolýa al çyla. Şundanam alaly. Tak näçe müň ucem bar dört müň uceni ýapyşdyraly.

Aha. Tak. Üç bolup ha?
Awa awa kelebek men ýenem bir oglan barty kyrk alty boldum. Al al. Ýüz uje beredi. Gürpet bag bolan däldir ha?
Rütbe olarak uje seç. Seç. Aha. Aha.
Aha. Ýuwaş git ýuwaş. Ýok ýok olar görkezip geçjekler.
Boldy. Tak başda nämeler berdi bu patsany göreli. Nämeler berdi. Şu Eşigimiz bardyr. Şlem o şlemiň özi däl. Bu şlemi aýryp bolmaýamy? Nireden aýyrmaly muny? Näçede şlem bar? Heh. Şlem aýral, şlemi, şlem. Git şlem. Git git dogan, git git git git. Gideni ýok. Şuna one sec, one sec, one sec. Men gizledeýin-dä özüme. Gizle.

Inwentarda egelenje parkynda ulanyp bileňiz. Bu söýgülisi bolanlar üçin, biderlak fakirler üçin däl-a.
Meret Annuşka.
Meret Annuşka berip biler. Nirede ulanmaly? Zatda. Egelenje parkynda. Park park attraksion bar-a. Kart alaly, kart kart kart. Kartlary alaly. Tak, başga nämeler bar? Başga başga. Bu näme? Boýam gyzlaňkymy? Şyk kedi seti diýýä. Kedi setimi? Pişik, pişikmi şu?
Näälakasy bar pişik bilen ýa. Böjek, müşik, müşik her şeý goýup başlapdylar buňada. Muny ultra HDde oýnasaň gaty owadan ekena ýa. Ýöne çekseda kompýuterim. Muňara. Gözlerim daýananok der. Bomba ara bomba. Tomsakgylara ýere ýok diýe. Ýani bu bir mesajmy? Aha.
Krysalara ýer ýok diýeda. Şlem. Şlem, şlem, şlem, şlem. Şlem gowuja. Şlemi haladym. Başga bir. Tomzakmay rugzagam.

O näme idi? Idi idi idi.
Ha, Bu- bu ataýrymy näme bu? Hudaý näme diýerler? Yo bu Hudaý diýe.
Hudaý diýe. Ha, oşa. Hudaý diýeme o. Bu näme bu avatar. Avatar owadanjy ekeni. Avatar owadanjy Akem.

Ýumpi ba bärde. Be. Eý, bunu itam hemmäňiz göreňiz-de, indi biz açan wagtymyzda sizem biz bilen görüň diýip, samolýot.
Beril ýokdur, Tomsun bardyr. Samolýot, bu ýürek, öö. Ine, Annuş gülüm ursaň şeýt şeýtmeli-dä. Döwülen ýürek diýer-ä. Men paraşut bar.
Owadan. Berile reňk bermändir, berile.

Başga nämeler bar? Ses platna goýupdyr bunu bara geçen gezek platny dut ýaňky tans. Hepdelik görevler biderek muny tam hemmäňiz göreňiz. Ine ine ine ine ine meniň islän ýerim ine şu taýda. Meniň islän ýerim şu taýy. Tak bu näme? Bular geldi gerek 12 13 11 11 däki. On birde açypdyrlarmy? Muny näme edip açyp bolýa? Muny Royal Pass zady bilen. Puan bar-a açko, Royal Pass açkosy bilen. Ýüze baraňda. Şu näme şu näme ha bunda bar-a. O bar.
Ýok. Bu. Onunjy. Onunjy.

Sakgal nädip aldyň sakgaly. Siz zatda.
Besplatny beripdimi. Yok real passa çykypdyr.
Bermont bermont bermont. Ýapyk duraly.
Sandyk aç birini saýla diýere.
Muny alypdyk dogry dämi. A aldy ony.
Soň saýlap bolmaýmy ony? Ödül ony izlemesi diýä. Oý.
Altynjy Bu sezon. bäşinji sezon. Maşyn maşyn maşyn. Ýop twoýu ma.
Aýna şu maşyn ýokdy da mende. Getiripdirler.
Zada getiripdirler bunu 13-demi 14-nji sezon nobaty. Bu nirden saýlamalar platnymy bol? Häzir göres häzir. Bu gowy. Ve altynjy sezon. Men şu altynjy sezony açmadyma puşman aýyraryn. Bäşinji sezony da açmadym. Mana mana beril islediň a al saňa beril. Yolki palki.
Moşne.
Haladym.
Menä haladym. Bamy? Bar bar bar. Kara mowadan. Men şu ara bäşinji sezon bilen altynjy sezony açmadym dara ýaman.
As görýäs. Karoçe şuny şuny saýlaly. Sandygy aç diýeli dana şuňa basaly dana. Haýsyny göreli diýdiň? Şumy? Äý bu sekizinjisi sana.
Oba.
Bara sende. Ya bu eşik pis dez ekeneý. Meniň islän eşigim. Baba baba. Bulam bar eşigiň mende.
Şunu aýryp bolmaýmy? Şlem aýyrsaňa. Blin. Sumka. Awtomat. Ana bu näme?
Skar ha bu skaram bar.
Şuny saýlajaklaý. Haýsyna?
Tak. Näme diýýär? ş- Näme diýýär? Gruby seçdin, içindäki degirler, öýeleri bulnyr, onaýla diýýär. Tak, aňyrky tarapy göreliň, aňyrkyda nämeler bar? Ön izleme. Dokuz, on bir. Bulam owadan eken-ä. O da. Ana, ýarag näme ýarag bar? Bulam owadan ekeni.
Ýarag M dört bar. Aa, bul owadan eken M dört. M dört bar. Mini bar. Mini tam bardyr sende. Bu eşigem owadan ekeni. Bu sakgal nirden geldi? Sakgal indi şunda.

Komplekti bar mende hemme salýut. Şeýle reklama etmä gelipdir ha bu. Baryň içinde.
Menem muny saýlajakly. Men şuny saýlajak. Saýladym. Aha.
Ay eee. UC bilen açmaly diýer ha. Näçe ucu? 540.
Bärden bar-a, mende bar bolanlar çykaýsyn Ýöne ýaman ine ş ýo ýi sende barlardan daşary musur bar-da muňa gara. Bulara gara. Kän. Meselem ýokaryk geç Bir, şu iki, üç, gören alty, on iki,
on dört, on ýedi sany musur bar-ow. On ýedi sany musur bar. We bir onluda diňe şony çykaryp oturar, diňe musur çykarar. Bir FF1. Ahahaha. Düşündiňmi? Bul bäşinji zat pyrlan ýalak-da. Hawa-laý.
Saçmalyk ya. Gaty köp kyrmyzy bar bolsa gaçmalyda şol sandykdan bileňmi? Gapdyrlan ýaglar eken ha. Bu nirden tapdyňyz da? Bärde bärde ine şu zatda. Bular näme? Bu zatlaram alyp bolýar. Motorçik bar. 500-e. Owadan. Motorçik alnar.
Alar so. Motorçik alnar.
Ondan başga ýaran.
Thompson
owadan da onuň ýerine ýene iki ýüz goşup motor alanyň gowy. Meniň pikirimçe. Kafalyklardan almak dagy mantykly Serdar. Kelledenmi?
Ýok ýa. Meselem şu bak şuny alyndyr. Men şuny alaryn he. Gara erkegiňe şini geýip soň şu şu bilen nädip geýjek şu seti? Haýyr ýo. Başga set bilen geýjek. Men gyza alaryn direkt.

Ony zada gitýäň.
RP komanda geçýäň. RP komanda diýip. Ene şu taýda gara, ekrany görýärmiň ene şu taýda. Etkinligiň üstünde ene şu taýda. Şu suratlaryň arkasynda ene şu taýda. Ýok, ýa kabul et diýdiňiz-ä, men siziňkini kabul etjek, nireden kabul edilýär şo? Şoňa gir diýen-ä men saňa, Royal Pass-yňy açýaň-da, şoňa girýäň. Şoňa girýäň, soň saňa Ana, gara, boş, boş, boş diýýä. Ýanymda adamlar ýok şu wagt.
Hä real pas açypmy. Serdar nädip mud almaly oýun wideoň başynda görkezýä gelýä size ony aktiw etdirýäň bolýa şo mud bolýa. Karoçi ýigitler nädip mud almaly diýenler şu gün story paýlaşjak ýenem aýdyp geçeýin ýenem aýdyp geçeýin Şu zadyň aşagynda aýdyňyzy ýazyň hökman surata diýip oturjak ýal. Altynjy gün efire gelýäňiz ýigitler, hemmäňiz ikili, duo, oýun oýnalyňdyr. Şo taýda oýnaýyňyz, şo taýda özüňizi görkeziňiz, kim gowy oýnasa we kim topa çyksa, top bir bolsa, iki adama royal pass berilýändir araňyzdan. Ok? Araňyzdan iki adama royal pass berilýändir. Tak, Paşa Maksut geldi maňa. Girdi je men gruppama. Owa. Ay Real pas alyp soň gelmeli diýdi. Owa owa. Rep açyp soň gelen bura. A bu saparna 2 ay ki näme bar diýdiňiz burada ee, ýaryş barmy? 2 ay 2 howa. Ee, duwa girýäňiz. TDM däl, TDM däl. Normal 100 adamly katka. Ýatmaly däl, pusmaly däl, çit ulanmaly däl. Top 1-e geçýäň. On bäş on on bäş kil bilen paka kil sanyny bellämiz ýok bellän wagtymda aýdyp geçerin şony naprimýer iki adam oýnaýaňyz kim topbara çykalsa birinji bolan komanda iki adama roýal pass berilýändir roýal passiňiz bar bolsa uc ugradylýa alty ýüz uc ugradylýa ýtam isleseňiz ony açyň isleseňiz başga zat açyň.
Oňa çenli güýçleri salmarsyňda brata hemme botlara goýberersiň. Altynjy gün. Nesip bolsa altynjy gün. Nesip bolsa altynjy gün hemmäňiz taýyn boluň. O nähili alyp bolýady? Serdar çada serediň oýun şu wagt repe soýraýlar bar diýipdi. Şöhrat Hanow, Şöhrat, gara aýtdy maňa. Royal Pass, mugt nädip? Näme janyňy soraýan ýaly. Nädip Royal Pass mugt almak isleýänler hakynda aýdyp geçdim. Altynjy güne taýyn bolýaňyz. Duo, iki adam, komandaňyzda iki adam bolmalydyr. Duo oýny gitýändir. Nähili duo? Şular ýaly duo. Ine, klassyka Erangele girýäs, ine şu duo, iki adamlyk. Oýna gitýäňiz we On kil, on bäş kil paka bellämiz ýok. Belli bir kil alýaňyz. Köp kil alyp bilmeseňizem, diňe raşlaşsaňyz, ýatmaly däl-de, bukulyp ýatmaly däl. Top bir alan ýagdaýyňyzda iki adama araňyzdan iki adama roýal pass berilýändir. Okey? Düşünendirsiňiz inşallah. Aýdy ýaz, ony et, muny et, şuny et diýip oturjak gel. Otaýa podpisat it agam siz goldawyňyzy berýäňiz, agza bolýaňyz, laýk basýaňyz, başga zat sorap oturmaga gerek ýok-da, dogrymy? Şonuň üçin ýigitler, şonuň üçin altynjy güne, altynjy güne taýyn boluň. Tak, sezon 19. Sezon 19. Hany biziň zat gelmedileý? Bu näme berip ýatýar? Sezona gelen Zady, Siz- zady gitmediňizlermi?

Maňa real pass üçin dälä meniň ýeri üçinleý prosta maňa real passym bar müň denarlyk pulum bardy.
Mert özüň aýdyp özüň goýup ýatyň muňa men.
Hiç kim saňa zat edýär, aýyp edýär. Ýa, Royal Pass üçin oýna. Aýyp berýär anyň. Aleyküm salam Ärsary, aleyküm salam, hoş geldiň. Hoş geldiň, sapa getirdiň.
Şonuň ýaly puluna görüp diýmesene. Gör, mugt bolýan zady näme üçin alma?

Oyun baktı oyun Bilmem, baktı. Görünýär şu at.
Yok yok. 18. sezon Fatih görünýär.
Haladyňyz mı chat? Haladyňyz mı? Niki, Meret näme? Haladyňyz mı? Gowy ýöne alyp bilseň de. Mat- Motorra, motor gowy gördüm men ýaňky bara. Menä Aslında sandygy gowy gördüm.
Elek sandyklar bar. Salam batlar.

Skoworodka bilen bu eşige hökman surat dalmaly. Uje satyn alyp, Aldiýe muňa ýüz segsen uje ber diýe, skoworodka ýüz segsen uje degermi? Aý ýok aý. Skoworodka degmez-de, ýüz ýigrimi uje ýükläp goýar.
Ýüz ýigrimi uje ýükläp, muny mugtalanyň deýär-ä. Eşik gaty gowy. Slişkim gowy. Haladyňyzmy çat?

Ha, daştöweriň alowy bolýa.
Owla.
Ha, Niki bilen ikimizi birden çagyryň hany. Şoňa üns bermedim le men. Fark edýär. Hadi. Nik mende ýoga. Aha. Kelebek çagyrar men.
Hä, seniňki bir spantow sönük gelýäň da. Reňksiz gelýäň da. Şo şo syn sören niki giden eý niki ama meret giden tazeden gelen pizdez ot bolup gelele. Oňa üns bermepdim o. Efekti bar eken diňe. Ha o. Ha o o o.
Daş töwereginden aýlanyp zaý edip. Vay vay vay vay. Gaty gowy. Haladym. Haladym haladym.
Bu arada şey sezona girserda Sezon bir munt girjek maňa zadymy bermedi ha o taýdan. PUBG Mobile göt oýun. Sezona girdim. Zatda ünwanyň altynda zatda arty puan alýorsyň. Aldyňmy ony? Ünwanyň artydynamy?
Aşagyny. O ýigrimi bäş G para bilen üç sany parçajyk näme o?
Alyp alyp otur onam. Taýda köpelip gidýär ol zada çenli platinika çenli gelýänçäň. Nä baktamy ýa bu? Ýok ýok.
Menä basyp ýatyn. Köpelip gaýt.
Hawa hawa bronsdan bäri gelýädä hala. Ohooo Meret aýtdy ýara ucignden alaýmasyn diýip çykdym da ucim agradym ha. Dogry dogry ha geldi geldi durup galan ýerimiz syralamany görelim-ä syralama üç müňe ýetipdir-ä ýa-bire dört ýüz açko öňde ýüz elli açko.

Duwo maçymyza taýyn boluň. Erangel maçymyz bolar. Duwo paka şerti belli däl. Bäş kil, on kil, on bäş kil ony zatda instagram adresimde aýdyp geçerin. Instagram adresimi bilmeýänler çatda insta diýip kiçi harplar bilen ýazsaňyz instagram adresim çykýandyr. Ok. Ýene şo taýda podpisats etýäňiz agza bolýaňyz storymde storymde aýdyp geçerin nähili bolýar şertleri nähili şu hepde altynjy güni türkmenistan sagat agşam sagat sekizde hemmäňize garaşýandyryn şo taýda Top bir bolan adamyňyza karoç şertlerini aýdyp geçen diýdim. Iki royal pass berýär. Bir adama bir royal passda iki adam gireniň üçin iki royal pass berilýändir. Royal passyňyz açyk bolsa problem däl alty ýüz UC ýüklenýä. Alty ýüz UC-ýam gelip näme edip bolýa ştaýadan muny on gezek açyp bolýa ýa bir onla urup bolýa ýa bolmasa AVM-ni aryp açyp bolýa. AVM-näm bir açmaly. Şolar ýaly itler. Niki Meret haladyňyzmy kelebek? Jan yok işte. Gören, galan aman gören. Iň iň göwnümden turan Royal Pass şu boldumy kaýyn bara. Meniň pikirimçe. Arujasy Yo men şu näçeden bäri açyk gelen? Men 12-den bäri açyk gelen. Hawa on On ikiden. ikiden bäri gelenlerden narmanysy şu. Iň gowusy şu gerek bir Ake. bispantow dä zat we meselem ine bu bisplatno alyp bolýar a uc ýükleseň ine şo eşigi haladym ow slişkom erbet haladym muňara Meselem ýöne bu zatda hawa blin zatdyr täzäsi.
näme şu duräýeli kaçestowany düşüreýin bok ýaly bolar a bu men häzir hdr da otyn da akyjyda Ýok goýaly men. akyjyda goýaly.

Kim repi alyp berýä diýä. Royal Passy o şertlerini zatlaryny aýdyp geçen, aýdyp e, storymda aýdyp geçen. Indi videomyzy ýapyp bereli. Dogry dämi? 6-njy gün ýitler. 6-njy gün görüşýänçek. Özüňize gowy serediň, okey?
Sag olun görüşürüz. Dur dur dur dur hop sawlaşaly. Efirde 6-njy gün görüşýäs. Özüňize gowy iş serediň. E, maşyn bazar 6-njy gün bolmaz, 7-nji gün eder. Ýöne 6-njy gün şu Royal Pass bermek üçin adama, iki adama hemmäňize efirde garşandyrys. Okey. Hemmäňiz sag boluň, özüňize gowy iş serediň. Çao, bay bay. Bay bay, öpeli sizi. Bay bay. Görüşürüz. Dasidos patsany.